Video wei ɛkɔma wɔn a wɔtaa bisa me question bi sɛ EL mekuta sɛn a na menya computer atɔ EL mekuta 800 1000 to 2000 3000 4000 menya gaming computer atɔ anaa mebɛkyerɛ wo sibia bɛ use gyigyi ɛde abuild wo gaming computer ɛwɔ Ghana ha nom ɛne sika dodoɔ nso a wobɛtumi aspɛnde. Na wɔn nso wɔn adwene yɛ wɔn sɛ as long as sɛ mate 800 cedis akɔ akɔtɔ computer bɛsi fie deɛ Mɛtumi de abɔ game biara a mepɛ no. Masan ama woate aseɛ deɛ nti a yɛmfa aboboyaa nkɔ Formula One racing. Ansa na yɛbɛkɔ abɛɛfo ntentan no so akɔgyigye akɔtɔ yɛn nneɛma no, yɛndi kan mmobɔ components no a yɛbɛhia no so. Saa no, yɛkɔtɔ a, yɛn adwene mu fann. Kyerɛ sɛ, yɛnim deɛ nti a yɛhia saa component no. Yɛnhyɛ aseɛ mfiri motherboard no so. computer mother board no. Bebree na ɛwɔ market, sɛ wo sika so asen koraa a still wobɛnya bi atɔ. Nanso. Computer mother board is designed in such a way sɛ yɛse fa A na si so a, make sure sɛ wode A na asi so, mɛnkɔ nkɔtan B mfa nsi so. Ebi ne sɛ, yɛ design ne sɛ fa 6 Gen processor na fa si so a, mɛnkɔ nkɔtam nine gen processor ɛmfa nkɔsi so. Ɛfiri sɛ ɛnsɔpɔɔte wo sika na ɛbɛhye kwa. Na processor no nso, ɛwom sɛ bigger is better, nanso sen sɛ wobɛ spend too much on I seven anaa I nine processor deɛ. Dangote to wo bo ase, na wobɛtumi akate cost ama wo sikasɛm akɔ fam. Ɛfiri sɛ most games depend highly on graphics card sen sɛ ɛdepend wɔ processor so. Nti wonya wo I five processor bi a ɛwɔ anim a ne speed wɔ soro a, na woatɔ. Ɛno nti na CPU no, yɛbɛ use I five processor de asi system no mu no. Ɛna yɛbɛhia heat sink nso a woba street no so a yɛfrɛ no air cooler no ama no aba abɛtwe heat no nyinaa afiri processor no so. Ɛfiri sɛ processor ɛreyɛ adwuma a, ɛredwene ntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛm. The more a ɛredwene ntɛm no, na ɛreproduce more heat. Nti. cooler no bɛbɔ ne ho ban na atwe heat no nyinaa afiri so na amma processor no anhye. Cooling system no yɛwɔ mu mmienu, baako yi so mframa na ɛdidi ne dwuma na baako deɛ yi so nsuo. Na memory no nso a processor no store n'adeɛ biara gu na sɛ ɔhia a wafa de akɔ akɔdi ne dwuma no nso. Ɛwɔ mu sɛ sixteen gigs anaasɛ thirty two gigs mmom yɛ, Nanso sikasɛm nti yɛbɛ choose eight gigs. Yɛ choose saa size no because most high end games minimum requirement most at times ɛyɛ eight gigs. Na afe deɛ yɛnkɔ efie na yɛbɛ tɔ yɛ furnitures, cooking utensils ɛne yɛ electrical home appliance na egu mu no nso so. Ɛno ne case no. Case bi wɔ hɔ nom a wode hyɛ computer no na esi wo dan mu a a ko no kora kɛkɛ. W'ani bɔɔ so a na ɔko adɔ sɛ wobɛbɔ game. Saa ara nso na ebi ayɛ koboo, wo ho hu sɛ funu daka, wo hu yɛ a na wo yam ahyɛ wo. All though sɛ case ne fɛ deɛ, ɛgyina wo ara wo taste, wo ara wo bɔtɔ mu so. Size no deɛ ɛnte saa, size no deɛ ho hia ankasa. Ɛno nti na na case no yɛwɔ mu four types a nea ɛdi kan no ne small form factor na ɛsusua nketenkete pa ara no. Na nea ɛdi so no nso ne mini tower no, na deɛ ɛdi mini tower no nso ne mid tower no. Nna last one no yɛ full tower no akɛseɛ na components biara tumi kɔ mu bi no. Yɛ case na yɛbɛtɔ no deɛ yɛbɛ use mid tower deɛ ɛdi kɛse paa no akyi no. Ɛna te sɛ deɛ medii kan kaeɛ no, most high end games depend more on graphics card sene processor no. Nti aha nom na sɛ wobɛtumi ama wo investment no akɔ soro na wobenya deɛ ɛwɔ anim kakra a, na watɔ. Na sɛ wo sikasɛm nso wɔ fam a, na sɛ wobenya decent one bi nso a, na watɔ mmom sen sɛ wobɛkɔ akɔtɔ faala faala biara. Because sɛ AMD RS five eighty ɛyɛ good budget graphics card with decent price na ɛwɔ eight gigs of video memory Na paw a na edi no nyɛ too much mma wuntua light bill bosome te sɛ deɛ wo use corn mill machine wɔ wo dan mu no. Na ɛsan so hɔ, ɛne processor no bɛbom ayɛ adwuma yie nti, ɛno na yɛbɛ choose de asi yɛ system no mu. Anything can happen nti, in case sɛ case no reba na fans no ebi asɛe anaasɛ yɛ ashorto biribi anaasɛ colour a na fans no sɔ no wompɛ a, na wa use wei no. Fans no deɛ ɛho hia paa ɛfiri sɛ ɛno na ɛtwe heat no nyinaa firi system no mu. Ɛte sɛ deɛ woatɔ aircon abɔ wo dan mu anaa sɛ ɛhye wo de wo a wosɔ wo ceiling fan anaa standing fan ma no bɔ ɛhyew no firi wo ho no. Saa dwumadie no ara na wei nso di. Na ama wo board no ankɔ ankɔhye anaa sɛ biribi ankɔ ankɔto wo machine no. Na afe deɛ ɛmmra component na nipa dodoɔ no ara ntaa mfa no serious nanso daa ɛno na ɛma tipaeɛ if sɛ woan choose correct one for your system a. Ɛsɛesɛe by heart ɛma wo saa sɛe sika sɛ wo kɔtɔ foforɔ. Ɛno ne PSU no, power supply unit no. Sɛ wo force ɛconnect computer no ɛma power straight na amfa power supply unit na ɛwɔ component bi a ɛwɔ mu a yɛfrɛ no rectifier a ɛbɛsesa AC voltage no akɔ DC a, I assure you sɛ egya bɛfa board no mu na wanhwɛ yie koraa a ɛbɛhye ahye ahye wo tadua. Ɛfiri sɛ electronic devices hia direct current a ɛyɛ stable na ɛde adi ne dwuma. Nanso light na ECG foɔ tɔn na abɛ plug wo computer na ama wo socket wɔ wo fie no. Ɛyɛ alternating current which is not stable for electronic devices. Ɛfiri sɛ alternating current ɛyɛ very easy sɛ wo bɛ generate na wasan de akɔ Ghana afana nyinaa no ntia na wɔn use. Ɛna ɛnyɛ Ghana nkoaa nso na ɛte saa, ewiase afana nyinaa ntia na computer no hia power supply unit no. Ɛno nti na phone na wo use ne charger no nso di dwuma te sɛ deɛ power supply na ɛyɛ ma computer no. Nti sɛsi a wonim components a wohia de abuild wo system na wosan nso te aseɛ deɛ nti a wohia saa component no. Yɛnkɔ kurom na yɛnkɔ abɛɛfo tentan no so nkɔ gyigyi na yɛnkɔtɔ yɛn nneɛma a yɛbɛhia. Yɛnhyɛ aseɛ ntɔ mfiri motherboard deɛ yɛde bɛsi yɛn gaming system no mu no. Ɛwom sɛ Asus Z170 yɛ old motherboard a yɛanyɛ no last year anaasɛ last five years mpo nanso, Ɛfiri sɛ ɛsɔpɔɔte six or seven gen CPU nti, Ɛno na yɛbɛ use so ɛde asi yɛ system no mu. Eti sites no abiem wɔ ha nom a yɛde check mother board no ho nsɛm no mesrɛ wo mɛ nclose no ansa efisɛ ɛno na yɛbɛhwɛ so na yɛde atɔ yɛ power supply unit akyire. Na afe deɛ yɛn kɔ gyigyi market no so nkɔ hyɛ atɔ atotoɔ no ase. Ɛna adeɛ bi a yɛbɛtɔ biara yɛbɛtwerɛ ne price no de ato hɔ nom, yɛwie a na yɛakeka ne nyinaa abom na yɛhu sika a yɛbɛtumi aspɛnde. Te sɛ nea wunim dada sɛ yɛbɛ use six gen processor a ɛna yɛde abuild yɛ gaming computer yi because sɛ yɛmpɛ sɛ yɛ budget no bɛkɔ soro too much nti. Nti yɛbɛ searchee Asus Z one seven zero ɛwɔ market no so no yɛnya two options a ne nyinaa yɛ thousand two hundred. Nanso I think sɛ ne nyinaa yɛ one store nti yɛn choose baako Ne yɛnkɔ nkɔhwɛ sɛ ɛno na yɛpɛ a. Latkin Texport retɔn wɔn deɛ thousand two hundred. Ɛwɔ mu sɛ ɔfrɛ wɔn a, wobɛtumi ne wɔn adi ano ama wɔn ate so, nanso seesei ara deɛ yɛn use price wei no mfa nyɛ yɛn budget no. Nti yɛmfa yɛn twerɛdua no ntwerɛ nto hɔ nom, na yɛnkɔ CPU, ram ne deɛ aka no nso so. Ɛna processor no deɛ yɛbɛ use no, yɛde six gen kɔɔ I five, six five hundred, a ne speed no yɛ three point two zero gigahertz na ebesi so. Enti yɛnkɔ gyigyi nkɔhwehwɛ saa model no. Yɛrebɛsɛkye na nkwallaberem agorɔ no a yɛredi no a na yɛfrɛ no Yebehwɛ mu ayi bi no, yɛaba abɛdi bi wɔ hanom nso. Mempɛ sɛ video no bɛyɛ tenten too much nti, yɛbɛ select two options pɛ na yɛahwɛ deɛ yɛpɛ na yɛatoa so. Deɛ yɛadi kan afa first one no, wei no nnipa no retɔn CPU ne board no nyinaa, yɛnchuuso ɛno nso nka ho. Enti first one no yɛde too hɔnom no, Mister Nii retɔn CPU na yehia no five hundred and eighty Ghana cedis. Ɛwɔ mu sɛ yɛbɛtumi afrɛ Mister Nii ne no atwetwe nkɔmmɔ sɛ ɔbɛte yɛn so a, nanso price wei ara na ɛbɛyɛ nsu de aka budget no. Na yɛnkɔ store no a ɔno nso ɔtɔn board ne CPU no nyinaa bɔ mu no nso. Ɛna wei no nso, specific board no a yɛpɛ no, yɛpɛ Z170AR. Deɛ ɛwɔ hanom no nso yɛ Z170A. All those yɛbɛtumi afrɛ no ɛne no abɔ nkɔmmɔ sɛ ɔwɔ specific one na yɛpɛ no bi wɔ hɔnom anaa sɛ wei ara nso ara na ɔbɛ use de ayɛ a ɛndeɛ ɔwɔ hɔ ara wɔ hɔnom. Enti yɛbɛkɔ back to Mister Ni ne yɛakɔ akɔtwerɛ aka yɛn budget no. Enti yɛatwerɛ ato hɔ awie no, na yɛnkɔ CPU cooler no na yɛbɛ abɛbɔ heat no afiri processor no so wɔ mmerɛ a ɛredi dwuma no so. Enti yɛnkɔ edwom hɔnom ne yɛnkɔhwehwɛɛ no nso. Wei nso saa, options no dɔɔso nti yɛbɛchuusu mmienu na yɛyi baako. Ɛna mmienu no yɛchuusuuiɛ no nso, Latkins foɔ na yɛhyia wɔn first no, wɔn san nso tɔn cooler four fifty. Yɛnkɔ second tab no nso so. Ɛna Rigmaster System nso tɔn ne deɛ no three hundred nti wobɛtumi ne wɔn adi nkɔmmɔ. Nanso seesei ɛnyɛ ne sɛ yɛn, highest a yɛbɛ spend wɔ ho no ne four fifty no. Nti yɛnfa ɛno mmom nka budget no ho. Na yɛnkɔ ram na yɛbɛ use no nso so. Na yɛnkɔ search for eight gig ram no. Sɛ wo sika wɔ soro na wobɛtumi atɔ sixteen gigs anaasɛ thirty two gigs a, tɔ ɛno mmom. Nti yɛnhwɛ deɛ price no da fam kakra na yɛn select ngu hɔ nom, yɛwie a aba abɛyi mu baako. Ram no, brand bebree na ɛwɔ hɔ nom, Kingston, Crucial, Samsung, ɛne dodoɔ no ara. But list no ayɛ a Samsung wɔ mu a mɛ choose Samsung no agya deɛ aka no wɔ nom. Others na ɛtɔn wɔn deɛ no three hundred Ghana cedis nanso Tech Gear Computers deɛ na ɔtɔn no two seventy no make more sense ma me nti ɛno na mɛ choose. Nti yɛnfa ram no nso price no nka list no ho na yɛnkɔ case no nso so. Ɛna te sɛ deɛ medii kan kaa no ahyɛaseɛ no, te sɛ ɛba n'appearance ne fɛ ne deɛ a ne nyinaa gyina botom. Nanso case no size no deɛ ɛho hia ankasa. Ɛno nti na yɛn use small form factor anaasɛ mini na yɛbɛ use mid tower no. Yɛn di kan nhwɛ first one na Ben and partners ɛretɔn wɔn case no eight seventy no. Sɛ ɛyɛ off a na wa pick no, sɛ ɛnyɛ off nso a other one no nso wɔ hɔ nom. Ɛna te sɛ deɛ price history no ɛkyerɛ no, ɔdi kan de too hɔ nom eight fifty na ɔsan tee so na ɔsan nso ɛɛ increase no akɔ eight seventy no. Nti sɛ in case sɛ wei na w'ani wɔ mu a, wobɛtumi ne no aka ama wate so kakra ama wo. Ɛna second one no nso, wɔdii kan de too hɔ nom thousand two hundred, ɛna wɔtee so de baa thousand, surface price. Deɛ ɛma m'ani gye wei ho ne sɛ, fans no dɔɔso ɛna ɛwɔ ho, nti sɛ future, in case sɛ woyɛ more upgrade a, ɛbɛtumi a stande heat no pa ara. Ɛna ɛsan nso yɛ me fɛ kakra sene baako no, nti yɛmfa ɛno nso price no nka list no ho, Na yɛn nko component no a ɛba game game sɛm a ɛho hia paa no, ɛno ne graphics card no. Nti yɛnkɔ gyigyi na yɛnkɔtɔ ɛno nso. Yɛn search for yɛ AGX RS 580 VGA no. Models no a ɛwɔ hanom no price no wɔ soro kakra, nti yɛn check for SFS foɔ nso deɛ. Ɛna component no nso, te sɛ deɛ wobɛtumi atɔ adeɛ in box na ɛbɛba na ebia fault wɔ ho no, Saa ara nso na obi nso betumi atɔn default wɔ ho de ama wo. Enti sika dodoɔ no a wode bɛtɔ no ne neɛ wobɛtɔ afiri ne hɔnom no relationship no nni hia. Saa no, in case sɛ wode bɛba na fault wɔ ho a, wobɛtumi a retɛne anaasɛ wode bɛkɔ akɔgye foforɔ. First tab no, Teknova deɛ a wɔretɔn a brand no yɛ Sapphire ɛda thousand six fifty a ɛyɛ negotiatable nti wobɛtumi ne no atɔn na wate so. Nna mpanyimfo bu bɛ bi sɛ bɔɔfer a ɛyɛ dɛ no, nna abaa daaseɛ, ntsi yɛnkɔ SFS no so na yɛmfa ne prize no nka budget no ho. Although sɛ ɛyɛ negotiatable a, bɛsan so etsim ne na kã mo asaatse so no, wo de yɛmfa thousand five na nka budget no. Nafa no na ebe make sure sɛ heat nngyina system no mu too much ma components no bi nnhye no nso, yɛnkɔ so. Fans no deɛ, dodoɔ no ara na ɛwɔ market a ɛnsosɔ light a price no wɔ fam, nanso ɛnyɛ ɛno bi na yɛrepɛ. Yɛpɛ RGB ones no a ɛwɔ machine no na sɛ ɛyɛ adwuma a na ɛsosɔ disco light fɛfɛɛfɛ no bi no. Saa type no ɛwɔ machine no na sɛ ɛsi wo dan mu koraa a ɛyɛ for decoration, ɛma ɛdan no mu yɛ fɛ. Nti Ben and Partners foɔ nso tɔn three in one ɛne five in one for three fifty. Although sɛ yɛbɛtumi afrɛ na yɛbusa wɔn sɛ ɛyɛ three in one anaa sɛ ɛyɛ five a. Ɛna ɛma no yɛ three fifty no a. Yɛmfa ɛno nto hɔ nom ansa na yɛ add price no nka yɛ budget no ho. Na menim sɛ dodoɔ no ara repɛ ne ntɛm ahu final prize no. Na afe deɛ site no a wabie no ahyɛaseɛ no, afe no a waba abɛ use de adi dwumadie no a ɛho hia no. Component no a ɛwɔ machine no mu no, ɛmu biara wɔ ne power a ɛdi. Graphics card hia ne deɛ, processor hia ne deɛ, board hia ne deɛ, adeɛ biara a ɛwɔ ho biara hia ne deɛ. Ɛno nti a na yɛbɛ use Sukula Master a calculate total was a yɛhia na yɛde akɔ akɔtɔ yɛ power supply no. Enti ɛnyɛ advisable sɛ wobɛtu wo ho kuu sɛ worekɔ akɔtɔ power supply wɔ aberɛ a wonnim power dodoɔ a wo machine no di. Enti yɛ board no ho nsɛm wɔ first site hɔnom no, Ɛno na yɛde reba abɛfeele fɔɔm no a ɛwɔ Kula Master hɔnom no, na yɛwie a, ama yɛ total was na yɛ machine no adi no. Enti wokɔhwɛ wo board no brand, socket, model ne deɛ aka no a, na wɔde abɛfeele feele te sɛ deɛ meyie. Ɛna te sɛ deɛ yɛdii kan kasa faa case ne size no ho no, nti ɛno na wɔde bɛba abɛchuusu ne form factor no. Enti sɛ ɛyɛ mini a, na wɔde abɛchuusu ne deɛ, ɛyɛ micro a, na wɔde abɛchuusu ne deɛ. Saa ara nso na deɛ aka no nso saa. Na waba abɛ add wo AMD anaa Nvidia graphics card no a wo use no nso aka ho. Sɛ ɛyɛ mmienu o, mmiɛnsa o, ayɛ baako pɛ na ɛsi wo system mu a, na wɔ choose no aka ho. Na yɛ choose yɛ ram size no nso. Sɛ ebia ɛyɛ eight gig baako na wode resi mu a, na wɔ choose. sɛ ɛyɛ eight gigs mmienu na esim na ɛyɛ sixteen gig nso a na wa choose ɛno nso. Ɛna yɛ storage no nso yɛ bɛ use SSD ɛne hard disk drive ɛna ɛde asi yɛ system no mu. Nti windows ne normal apps na computer no hia no yɛ bɛ install agu SSD no so. Nti SSD no yɛ bɛ use no as our system drive na hard disk drive no wonim sɛ ɛyɛ cheap kakra sene SSD no nti yɛ bɛtumi atɔ deɛ ne storage no ɛwɔ anim kakra a yɛ bɛtwe games ne yɛn nneɛma akɛseɛ akɛseɛ a ɛhia yɛ de agu so. Nti Windows ne normal apps na computer no hia no, yɛbɛ install agu SSD no so. Nti SSD no yɛbɛ use no as our system drive. Nti yɛmfa Samsung SSD no price no nkɔka list no ho na yɛmbɛhwehwɛ hard disk drive a yɛbɛtwe yɛn games akɛseɛ ne yɛn nneɛma agu so. Ɛna ayɛ a me recommende sɛ wobɛtɔ Samsung ones no ne other original ones no sen sɛ wobɛtɔ cheap ones no. Na hard disk drive no nso, yɛwɔ mu two types a ɛdepɛnde wɔ speed no so. Baako speed no yɛ five thousand four hundred rpm ɛna baako nso yɛ seven thousand two hundred rpm. Enti yɛbɛhwehwɛ seven thousand two hundred rpm speed no na yɛde aka yɛn system no ho. Ɛfiri sɛ seven thousand two hundred rpm no yɛ faster sene five thousand four hundred rpm no. Yɛhwehwɛɛ mu no, Heisen computers wɔ specs no a yɛpɛ no, although sɛ hard disk drive no bɛtumi anya no cheap sene four hundred no. Four hundred no ara na yɛde bɛka yɛ list no ho. Enti wo a woyɛ interested no, wofrɛ wɔn na sɛ wo ne wɔn rekasa a, na woasrɛ ntesoɔ. Enti baako, mmienu anaa mmiɛnsa na wobɛtɔ a, na woaba abɛ add aka ho. Na seedy part no nso, as you already know sɛ case no yɛtɔeɛ no, ɛyɛ hyɛ pɛɛ kwa, seedy part nnim. Fans na ɛbɛbɔ heat no afiri system no mu na occupy saa space no nyinaa. And as we already know sɛ ɛnyɛ specific reason bi a CDC de no na nsɛ yɛn use saa biom nti ɛnni mu koraa. Ayɛ a yɛnfe saa but if sɛ wopɛ sɛ wo use CD wɔ mu a yɛwɔ external slot a wotumi tɔ de CD to mu use ɛma USB port no. Ɛna sɛdeɛ medii kan kaa no ahyɛaseɛ no woahu no sei no ɛnkyerɛ sɛ kɔ na kɔtɔ any cheap power supply unit biara a ɛyɛ four hundred watts Sɛ wo sika bɛso a, tɔ more than 650 watt power supply. Ebia in future no, woka sɛ woreyɛ more upgrade a, na ankɔyɛ sɛ ɛwɔ sɛ wosan nso kɔtɔ power supply foforɔ. Ɛna ɛsan nso, if sɛ any imbalance ba system no mu, na wo component bi te sɛ graphics card no hia more power sɛ ɛde bɛdi ne dwuma a, ankɔ ankɔ ankɔhye power supply no. Sɛ wo sika bɛso a, tɔ more than 650 watt power supply. Nti yɛnhwɛ example wei. Wohu sɛ yɛyɛ high components no, W'ase no nso ɛ increase. Nti na ɛpa kyerɛ sɛ in future no ebia wo upgrade ram no na sɛ ɛkɔ sixteen anaasɛ thirty two gigs a, saa three hundred and sixty eight w'ase no a edi ahyɛaseɛ no ɛ increase nti ɛnyɛ ɛno bio. Saa ara nso na wo upgrade processor no ne graphics card no nso a ɛteɛ. Nti wo tɔ power supply no a, ayɛ a tɔ w'ase na make good decision. Ɛna power supply no nso yɛwɔ mu three types. First one no ne non modular no a cord no a bɛ connect ama mother board no ne other components no bɔ power supply no mu no. Enti cord no bi boro so a wontumi ntu mfiri power supply no ho ma more space mma mmɛda system no mu ma wire work no nlooki attractive. Ɛna ɛsan nso woyɛ maintenance a ɛnyɛ easy saa. Second one no ne fully modular no a Code no a bɛkɔ nɛte ama mother board ne other components no nyinaa wo na wo choose. Enti wo tumi tutu code no nyinaa firi ho ɛsan nso attach no foforɔ. Enti code no wo hia a wo tumi tutu hɔ nom ɛma more space ɛbɛ da system no mu. Ɛna semi modular no nso mother board ne CPU no code no ɛna ɛyɛ permanently attached to the PSU. Enti nea aka no deɛ wo a na wo choose. Enti woate wei ase awie no, yɛnkɔ search for says fifty watt kɔɔ sɛ PSU a ɛyɛ more than enough for our system. Enti yɛasan abɛhyia Latkins biom. Ɔretɔn non modular one no says fifty. Yɛmfa nka list no. Enti seesei yɛanya ebiebie awie no, yɛnclose gyigyi ne ade one terabyte hard disk no a edii kan yɛtɔɔ four hundred no.

hard disk drive, power supply unit. Na afei deɛ hundred cedis wei yɛmfa nka ho for transportation anaasɛ thermal paste a wobɛtɔ de agu CPU ne so ansa na wode heat sink no bɛsi so. Enti sɛ meyi wo ano sika dodoɔ a wobɛtumi asɛe no no, mɛma calculator no ama wo ansa. Enti build wei, you may get it right now around six thousand plus. Na memfa advice wei ntaa akyire, Ɛyɛ better sɛ wofa number no wie na wofrɛ nipa no a, wobɛkɔ shop hɔ nom na wakɔ akɔgye w'adeɛ sen sɛ wobɛtena fie na wayɛ me send ma me.